Għaw, tuħad. Ah, ċiċ, ma l-interġa ċollu. ċedajt għal sieħbi għax kellu tix tal-familja. Għas t-tara kelb xol il-ħat. Kwiet għal-lejla.
Jek ibqa sejrek ma jdumx ma jibda s-sajf. Għalja, għalla nibdaw marru nomu. Imma ħek, għanna raw s-sajf ġejġu. Jaw, xen għala.
Mela tismagħhomx id l-aħbarijiet. U x'aħbarijiet aħbarijiet jien xi kanzunetta rrid nisma' mhux biżejjed nisma' b'serjetà fuq ix-xogħol. Isma', għandi daqqa tajn u ġej xi ħadd forsi npejpu sigaret bil-kwiet.
Ma jidher ħadd tafx. Żgur? Ma naħlifx imma jien ma rajt il-ħadd. Wara ma jmurx jitfaċċa xi fezzija għax tgħix kemm jiġi fin kwiet. Aħna noqogħdu attenti. U itlob l-Alla ma jinqala ħadd.
Arruħ minn għandek, mejjet, kont qed immut għal sigarret. Għala darbohra jmissek inti, eh? eh? Mela, mela, mela. Allura xet l-inqala? Xet għala?
L-ewwel ma nafx xet l-inqala. Oj, iva. U mhux daw l-imbirkin Hitler u Mussolini. Ma għandhomx kif ġisimhom. Qallihom ħa jagħtu l-aqwa li ma jiġux 'l hawn. Imma kien bgħatu bis-serjetà hawn li jispiċċaw. Ħa lanqas hekk hekk kienu qegħdin jgħidu l-barracks il-bieraħ. U hawn xi tridhom jiġu jagħmlu, jisirqulna l-mogħoż jew? Ara vieru, ma tgħidx din jien sieħbi ta'. Hawn nofs il-flotta Ingliża fil-port. Allura, hemm hawn mhu se jiġri xejn ta'. U mbagħad jekk ifettilhom jiġu, nagħmlulhom kif konna nagħmlu lit-Torok fl-assedju jew inkella kif għamilna lill-Ingliżi ġo Strada Stretta. Dok kien żmien ieħor sieħbi. Illum, jiġu bl-ajruplani.

Madonna Santa Amment. Tuħ, daw bis-serita għadin jgħamlu ta' Aħjar tmur tara x'ġara. Ja, minn fejn taħseb li ġejjin. Minn hemm, minn hemm, mur isa ħaffef, mur, mur.

Dawk it-tiri li dwew mal-Marsa l-ħabta tad-disgħa u kwart ta' filgħaxija nhar il-Ħadd 16 t'April 1939 kienu l-għeluq imdemmi ta' traġedja li l-ġrajja tagħha ingħalqet ftit xhur qabel ma faqqgħet dik it-traġedja l-kbira li kellha tibla' d-dinja kollha għal ħames snin sħaħ. u li kellha tiswa tant tifrik, mewt u tbatija għall-gżejjer tagħna. Hija ġrajja xejn tas-soltu, li għalkemm kienet tinvolvi żewġ koppji, iż-żerriegħa tagħha la kienet il-ġelożija u lanqas xi trijanglu ta' mħabba bħalma jiġri ta' spiss f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Ġrajja li bdiet b'intenzjoni tajba, U spiċċat b'togħma tassew ħażina. Eddie, l-ewwel mistoqsija tiegħi m'għandha x'taqsam xejn mal-każ tal-lum, għax hija dwar il-bini li serva ta' qorti fi żmien l-Ingliżi. X'tgħidilna dwar dan? Taħt dan il-qorti, fi Triq Merkanti, kien hemm ħabs ukoll, kien ħabs żgħir bl-entratura tiegħu minn Triq San Ġwann, Triq tal-Ganċ. U mbagħad fl-1853, Il-Qorti ġie trasferit għal Berġa ta' Auvergne. Din kienet fejn il-Qorti hemm illum il-Qorti preżenti. Dik ukoll kellha ħabs taħtha u matul il-gwerra dak il-bini Iġġarraf parti minnu u l-Qorti mar temporanjament fl-iskola primarja ta' Ħal Balzan. Mnejn aktar tard raġa' ġie fil-Belt, il-Qorti Superjuri kien fil-Berġa tal-Italja fejn kienu jsiru l-ġurijiet li qed nittrattaw aħna u l-Qorti tal-Maġistrati kien fi Strada Forni. U mbagħad fis-sittinijiet bini il-bini tal-qorti nbena, tlesta l-bini tal-qorti li hemm illum u l-qorti ġi trasferit f'dan il-bini li kien iċken minn dak li darba kien. Imma Issa ejja nerġgħu lura għall-aħħar xhur ta' paċi għad-dinja u għal dawn il-gżejjer. Carmena u żewġha Roberto Grima kienu joqogħdu f'daqsxejn ta' dar ċkejkna ġewwa l-Marsa, in-naħa tat-telgħa ta' raħal ġdid. Għalkemm kien għad kellha biss 25 sena, Carmena kienet diġà omm ta' erbat itfal. bħal ħafna nisa żgħażagħ ta' żmienha. Ma kinux xi sinjuri, imma tista' tgħid li kienu kuntenti flimkien. U min jaf kemm aktar snin kienu jgħaddu flimkien li kieku l-intenzjoni tajba ta' Roberto ma waqqfitx kollox ħesrem. Hawn qiegħda mat-tfal fil-bitħa.

M'hemm x'tagħmel issa hux. Tridx nidħol nixgħollek l-ispirit jien. La le sta nidħol jien tibżax. Iva ħud li ħsib daqsxejn ta' tfal sa dan it-tant. Xej xej, tilħaq tilab ftit magħhom. Ħa nidħol. Alleluja. L-aħħar raqdu kif ġennew nillu. Tridu għamidlek daqsxejn te? Nagħmlu ftit.
Il-mod għax jaħraq.
Nfqajt jien. Għajjeb ġijux.
Minn dejjem kont inħobb niekli l-istuffat tal-ġbejni tan kan tommi. Ma trix tgħidi li ma ġiex tajjeb daqs tommok u xalli jista' jkun. Le, tajjeb tiegħek ukoll. Mm, Jaqbillek tgħidlek għax ma terġax tiklu darb'oħra minn għandi. Le, hija ħażin.
Isma', nafu jien il-dan waqf tkellem.
Jista' jkun ta' da ċertu wieħed Pietru Buġejja. Wieħed daqsxejn stram da. U le, miskin ġeja bi stram. Madux żejr.
Għandu forsi

Mhux tgħidlek li tista'. Minn daqshekk. Ħares.
Ili li tfajt għajnejja fuqha. U wara kemm qed tgħid. Dik ma tgħidlix le lili. Nagħmillek imħatra. Ħanieħduha m'għadhiex żgħira. Imma gustuża ro.
U fuq ruħha. Li fuq ruħha m'għandix dubju. Allura ħa tgħaddili kelma jew le? Kelma ngħaddilek kieku mela.
Int m'hawnx bħalek Bert.
Ara ħa ngħidlek kif nagħmlu. Inti tieni ftit ta' żmien ħa nara kif ħa nagħmel, imbagħad fil-każ nerġa' nkellmek. Tajjeb għalik? Tajjeb.
Ma min qedli ma Lela? Hmm, Lela, Lela brinkat tafa?
Ma tantx għandi grazzja maħħar dik. Isma' dan mhux insert iżżewġa ta' Pietru. U hija insomma ma nafx. Ma allura mhux xorta lik.

Kemm hija.
Mhux kulħadd kellu x-xorti tiegħek, għadek fl-aqwa tiegħek u mdawra b'uliedek. Ma kemm int impostur.
Tesaġera xi ftit u billi m'għaditx fl-aqwa tagħha allura f'għajnejn in-nies tidher xi ftit laxka. U kemm qed taqbeż għalija qed ngħid. O le, Carm, inti għandek raġun, imma jien ngħid li jekk issib raġel u tibqa' miegħu, jgħidlek tispiċċa tazzetta. Ma nafx jien.
U lanqas jien. Ma jekk jirnexxielna nlaqgħuhom ma nkunux qegħdin nagħmlu daqsxejn ta' azzjoni tajba mal-proxxmu Karm. U hija?
Forsi ma tafx kif iż-żwieġ iġibha f'postha kif għedt int. Hekk irrid nisimgħek titkellem jien. Mela m'issa mhux aħjar tixrob dak it-te għax ħa jiksaħlek, jekk mhux ġa kesaħ. Ejja, forsi nżewġuh il Pietru. Għandu sħun, ta? Ejja ngħidu ħames posti ru. L-għela ma kienitx ġmiel u kienet qabżithom sew it-30 sena. Imma l-mod li bih kienet tilbes u ż-żeggliga tal-mixja tagħha kienu maħsuba biex ituha bixra aktar żagħżugħa u jimxu lill-irġiel biex iħarsu lejha. Kienu xi jiem wara li Roberto ltaqa' magħha fit-triq u waqqafha.
Skużani, importanti għal ftit. Inti mhux Roberto Grima? Iva, iva.
Imma inti miżewweġ minn għalija? Iva, m'għandi daqsxejn ta' risposta lejk. Importa ngħidlek.
Biftit tlaq li u tidwir mal-lewża, Roberto qalilha dwar il-proposta ta' sieħbu Pietru Buġeja. Għamlitlu elf domanda, imma baqgħet ma kienx taf x'ser taqbad twieġbu, għalkemm dehret li kienet interessata. Allura ftehmu li kellhom iħallu ġimgħa tgħaddi biex tilħaq taħsibha ftit. Imbagħad ittieħ tweġiba. U ġimgħa wara, kien imiss lil Lela twaqqaf lil Roberto fit-triq. Qaltlu li kienet ħasbitha sew u xtaqet li tiltaqa' miegħu lil Dan Pietru, biex tara min hu. Sadanittant, Carmela kienet ħadet parir mingħand qassis ħabib tagħha, li kien qabel ma' żewġha li naqra ġid lill-proxxmu qatt m'għandna noqogħdu lura milli nagħmluha. Issa bdiet tara l-biċċa mod ieħor, u saħansitra bdiet tinteressa ruħha f'din l-istorja. U mingħajr ħafna tqanżiħ żejjed, Roberto kien irnexxielu jikkonvinċiha

Allura, naħseb illi xinaqra wiski kulħadd jew għadessa hux, eh?
Toqgħod taqla xejn ta'.
Għandi xi żewġ biskuttini ħana nagħmlu xi nġibhom ta'.

Xtaqt rajthom, li nħobbhom it-tfal jien. Iva, tħobbhom it-tfal? U m'għandikx idea kemm. Taħdejna għandha tfal u ġi żammejthom lada biex tmur fost taqdi xi qadja ma tafx u tgħidx kemm nħobb pjaċir nilgħab magħhom. Toġobni mara li tħobb it-tfal lili. Inti tħobbhom it-tfal bint. Eh, eh, eh, x'taħseb?
Meta tarhom daqshekk innoċenti, ishom anġli. Bejta f'kemm tarhom anġli, l-iktar ma tgħidilekx ġurnata kif għamlu lili llum. Kif ġennemni. Kienu jafu li ġejjin in-nies. Kienu jafu li se nidħol inraqadhom kmieni u donna mradu jbattu ili ġennewni. Xorta waħda tħobbhom kalmu. Ma l-oħra għax tħarglek u żgur li tħobbhom xkull waħda. U meta jkollok xi ħadd ma jiflaħx minnhom tkun ħadd tikrasek. Aħna noqogħdu nħarsu lejn it-tazzijew. Eh? Bis-saħħa.
Bis-saħħa ta' Petru. Xkull ma ġara nħabba fih. Bis-saħħa tal-għela, xi tajdu? Għala biex ma tiġġildu bis-saħħa tal-għela, u ta' pietkom, għajtnej. Evviva! U minn hemm il-qoddim, is-serata komplit b'aktar familjarità u entużjażmu. Għadu attenti ferm li jitkellmu fuq kollox, barra fuq dak li kienu ltaqgħu għalih. Għalkemm Pietru Lela moħħhom ma kien f'xejn aktar ħlief f'xulxin. Kien jidher li bejn dawn l-erba' min-nies kienet nibtet bħal ħbiberija, li għandu mnejn li kienet megħjuna wkoll xi ftit minn dak li kienu qegħdin jixorbu. U meta sar il-ħin biex jinfirdu u Pietru u l-għela sabu ruħhom fit-triq weħidhom għall-ewwel darba, it-tnejn kienu diġà tal-fehma li malajr kemm jista' jkun, kellhom jerġgħu jiltaqgħu. Mill-aħjar Roberto hux miskin. Ili nafu mhux ħażin. Anki l-mara tiegħu mhux ħażin. Msik għallew dak l-affarijiet kollha u. Allura le. Ħad gost il-lejla?
Ħafna u. Imma dak il-wiski naħseb tal-rasi. Eh, imma. Tixtieq li nerġgħu noħorġu waħedna jiena u int? Oh. Eh, xiex? Inti tafu, inti x'taħseb?
Inti x'taħseb lil? Inti tafu. Għadik ma tafx kemm konti li nixtieq biex inkellmek? Sew, Pete.
Eh, lil, meta nerġa' narak allura?
Mela tridu.
Ara xi għandna l-lejla ħej. Żewġ amorini dawk. Baqalhom żmien ukoll. Ħallihom ħajgawdu. Insomma, aħjar mill-li qiegħed hawn għassa bħali. U int m'għandekx li li pupu jew minn gustus jew illa. Kieku forsi t-tin sigarett għandi mnejn nibda nara gustus.

Ru, minn Arqat. Ru. Irqad. Irqad.
Skużi, kont irqad tara.
Għandna gost illejla hux. Ma tlibx jien. Kont nagħmilhom mod ieħor il dawk it-tnejn. In-nies ma tistax tgħid x'inhuma qabel tkun tafhom, Karen. Tgħid jerġgħu jiltaqgħu.
Pietru, mhux għax taħseb irid żgur u jidonna ġobha.
Għandi kurżità. Issa għada naraw nsaqsih.
Rajthom daru ħelwin flimkien. U lil almenu rajta li b'sessura ta' nies għal darba.
Jien ngħid sabu l-xulxin.
Waħda din dak il-vermuċċa milli.
Dal-grok li ħadd int. Ija, ma ma tafx kif jagħmel li xorb li. Tiqaw m'għandek nas?
Kep kem surduta da kollox. Ħares rob. Jekk il-ba min irid ikomplu fl-imkien il-laqgħu ma tfal ta' taf kemm dam jisaqsuni fuqhom. Tara kemm kelli raġun jien hu, eh?
Wara roqgħu għaddejjin xi żewġ titfal.
Li ta' fatta, eh? Jien ngħidlek li jkomplu flimkien issa tara. Min fommok l-alla?
Forsi ma tafx kif lela ta' tsetta fl-aħħar. Issa nara. Sa ma norqod jintar. Għaz naf xed nejt, u għada xogħol.
Lejl it-tajjeb, Romela.
Lejl it-tajjeb, qalbi. Kem għandu mu l-lejl tajjeb ux.
Pietru u Lela baqgħu jiltaqgħu, u ta' spiss. Bil-mod il-mod, waqt passiġġati twal 'il bogħod mill-ħars tan-nies, bdew isiru jafu lil xulxin dejjem aktar. Kien jidher ċar li l-ġibda li kienu ħassew l-ewwel darba kompliet tikber.

Ħabba ux. Ma timmix ħaġa. Ġari. Mela ma tix tara x'ġara? Le.
Eh, le, inti dillek li dawk affarijiet li għamlhom qudiem mhux kulħadd.
U daw kadhom farħanim xuxin int. Kadhom farħanim xuxin imur jisibu rokna waħedhom u joqgħod jagħmlu dak affarijiet waħedhom, mhux qudiem it-tfal. Iwa, kalma.
Mhux nikkalma nikkalma, mel daw affarijiet ta' qudiem it-tfal jew. Nisma' b'daqshekk ma waqgħetx id-dinja ta'. Eh, ma waqgħetx id-dinja. Kif sejr tin dal-aħħar isu xejn mhux xejn għalik. U ejja ma ġara xejn.
Mhux ma ġara xejn, ma smajtix, tifla ftit ilu. U dik għadha sejra innoċenti u sqinet taf xettejt. Daħi, laqas li ma jogħġbu dawn l-affarijiet u għamil nisan tismu pjaċira f'żomm li meta joħorġu magħna jridu jġibu ruħhom ta' nies, speċjalment qudiem it-tfal, fimt? Iwa karm, damilhom daqshekk bi kbar, hi. Ġifieri ma nagħmlhomx bi kbar, laqas daqsxejn prudenza. Taqlax argumenti qed neħdu naqra pjaċir. Se neħelux, jien se neħdu t-tort minn lider.
Le, m'għandekx tort, anzi għandek raġuni. Issara, nsib il-Pietru bil-kalma u nispjegalu li aħna natfa l żar u joqogħdu attenti x'jagħmlu qudiemhom tajjeb. Eh?
Ix intom kwiti? Jaqaw, tridu xi santa?

U minn dakinhar beda l-inkwiet bejna u bejn dik li mgħarrqa. Għall-bidu ħadd ma kien jaf sew x'qed jiġri. Oj! Oj! Int qed tismagħni jew? Ejwa, ejwa! Insomma, Roberto kien qalli li l-mara tiegħu ddejqet dakinhar li morna l-baħar għax bist waħda lil-Leila. Ara x'fiha daqshekk! Imma tajniha f'għajnha lil Santa Karmena, Verġni u Martri. Imma ħa ngħidlek. Għal bidu kont ħadt naqra għalija meta qalli, imma mbagħad qisu bħala għadda kollox. Għalkemm sieħbi, il-ħarġiet flimkien għall-ewwel naqsu u mbagħad sfaw fix-xejn. Daqqa bi skuża u daqqa b'oħra.
F'qalb Karmena reġgħet tnisslet dik l-antipatija li kellha darba lejn Lela u Pietru. Ma kienet qalet lil ħadd. Għalkemm dejjem kienet tara kif tivvinta l-iskużi biex ma jiltaqgħux magħhom. Sadanittant, Pietru kien staqsa lil Roberto jekk kienx jaf xi post għax kien qed ifittex biex jikri. U dan sablu wieħed proprju ftit 'il bogħod mid-dar tagħhom. Karmena mill-ewwel uriet li ma tantx ħadet gost li dawn it-tnejn kienu sejrin joqogħdu ħdejhom, u l-qiegħa kompliet saħnet. Meta Pietru u Lela bdew jgħixu flimkien, ftit 'il pass 'il bogħod mingħajr ma dawn iżżewġu.

Iwwax bilfors trid iġġelidni man-nies int. Nies!
Intlok tgħidilhom nies int hux! L-annimali u s-slavaġ tal-Afrika jagħmlu bħalhom mela n-nies! In-nies jagħmlu l-affarijiet kif suppost! Nidħol minn hemm f'ġieħ is-sema. Ara daqsxejn x'eżempju sabiħ mort iġġibilna hawn taħt ħalq uliedek! Jien ma kontx naf u tkomplix tgħajjat għax se jispiċċaw jisimgħuk u taf velin! Jien naf velin!
Jaf velin min daħaq bejk u qallek li jrid jiżżewweġ, imbagħad għamel fattih! Lili ħadd ma qal li jrid jiżżewweġ. Biex issa qiegħed jgħix hawn, ftit il-passi 'l bogħod minna, fi dnub mejjet minn filgħodu sa flaxija! Żżejjed demonju, dħolna hawn f'Ġaħkemen! Demonju mhux ftit dar qiegħed, imma int min qed jagħmel kontinwament ksur tal-liġi t'Alla!
Li ġara kien li jien u Leila konna sirna ninħabbu ħafna u ħafna. Jiena ridt tank Ridt inkun magħha l-ħin kollu kieku stajt. U hi min-naħa l-oħra ma setgħetx tgħaddi minuta mingħajri. Miskina Lejla mhix x'kellha tgħaddi. Għalhekk, qed tgħinniha li nibdew ngħixu flimkien. X'fiha b'daqshekk? Imma dan ma għoġobhiex lil dik il-ħadba. Ara għalfejn spiċċat qala' dal-inkwit kollu.
Ara x'magħmlux bħan-nies normali dawk u marru żewġu quddiem l-artal, mhux avvelawk ma' triq in-nies. Dawk avvelawk mela jien! Ara lili ma vvelena ħadd u ma daħaq bija ħadd. Jien kull mument talabni nsiblu post u nsertana f'wieħed viċin tagħna. Issa mlu x'għamlu mhux affarija, allura ma rridx nisma' aktar. Isma' x'jgħidlek ir-raġel tal-familja, nisrani suppost, u qed jaqbeż għal min qed jgħix fl-iskandli! Diġa' għedtlek, dik mhix biċċa ta' ħadd ħlief tagħhom u tal-kuxjenza tagħhom. Daqshekk ma jfissirx li naqbel ma' li qed jagħmlu, imma kif qed tagħmel int qed tistieden l-inkwiet, issa imxi 'l ġewwa ejja. U mur għidilhom, jekk għadhom ma ndunawx, li sakemm jibqgħu jgħixu fid-dnub, Dawk iż-żewġ magħżuni mhumiex se jieklu ġo dari. O Alla, ħares narhom ikellmu lil uliedi jew inkun naf li mort għandhom jew kellimthom għax bi kbira tkun.
Sfogajt issa. Lest tgħid ħa tidħol 'il ġewwa? Eħe, sfogajt issa, neħħejtha l-balla minn fuq l-istonku. U nittama li min kellu jisma' semgħani, ħa jkun jaf kif naħsibha fuqu u fuq min hu bħalu.
Issa x'ħadd daqshekk? Ifil ma tix tifhem.
Jien dawk it-tnejn mill-ewwel mhux bunix u kont għedtlek lilek imma inti rid tbellaħ ħili li konna se nagħmlu xi opra tajba. Għax imsieker jkollhom bżonn il-karità tagħna biex hemm mara x'ħadd nisa se jwaqqgħu s-saħta fuq il-familja tagħna wkoll! Mgħollem! Inqeda bik ix-xitan u ħallejtu!
Tgħid x'aktar ħmerijiet kan trid f'ġieħ kemm hemm! Ma tibżax, ta! Ta' kulħadd tasal xi darba jew oħra! Kulħadd irid imut u jmur quddiem Alla! Se nwiġibha kif naf jien. Mhux se nħalliha toqgħod tgħid li qed tagħmel karità għal dik. Dawk għad irid jinħarqu fin-nirien tal-infern tal-iskantu li qed jagħtu lil uliedi! Imma qabel, qabel irrid immur insibha u ngħidilha li hawn mhux post in-nies li jgħixu fid-dnub biex jissodisfaw ix-xewqat moqsiesa tagħhom. Le, ħallieha, tħallix il-min jipprovokana.
Ħalluha toqgħod taġġarna. Għadtlek imxi l ġewwa l-inkwiet qatt m'għamel ġid il-ħadd. Imma jien ma se tħallilha li xew toqgħod taġġarna dik. Le, jekk ħadd tispiċċa tgħidilha xi ħaġa u twiġbek lura, nispiċċa nagħmel xi waħda minn dawk li jibqgħu jissemmew ħa ismi! U minn dakinhar 'il quddiem, Iż-żewġ koppji qatt ma tkellmu aktar ma' xulxin. Anzi, biex inkun aktar preċiż, qatt ma qalu aktar kelma sura ta' nies lil xulxin. Meta Roberto nduna li Pietru kien jaf x'kien qed tgħid martu fuqhom u li kien ħa għalih, l-irġiel bdew jevitaw lil xulxin ħalli jnaqqsu l-inkwiet. Imma mhux l-istess għamlu ż-żewġ nisa. Ma felħux jigdmu daqsxejn ilsienhom u jżommu ftit lura. Qalbhom kienet tħassret b'mibegħda għamja u truxa għal kull sens ta' raġuni, li f'qasir żmien tant kibret li ma setgħux iżommuha aktar mistura. U minn ġolb tiehi beda jingħad kliem li jweġġa' u jsaħħan l-irjus.
U kemm se jagħmlu storbi dan it-tfal? Mela jafu x'ħenu jew! U għamman fejn jitħallew jagħmlu li jridu. Ejja, ejja, jitlu ġewwa u lieti, għax aħna ma nħobbu nagħtu fastidju l-ħadd, aħna nista' l-galbu. Kemm hawn min jippretendiha u jaħseb li aħjar minn ħadd ieħor f'din it-triq. Aħjar minn ma jibżax minn Alla li ħalqu żgur. Smajthom il-Fariżej iħabbtu fuq sidirhom! Smajthom? Aħjar milli jħabbtu ras xi ħadd mal-ħajt żgur! Issa naraw li mara stinfaqa, li iktar in toqgħod tiddeffes fl-indaħal. Ara aħjar nidħol norqod u nħalli lil min ma jistax jistrieħ iwaħħal fl-għajjat tat-tfal innoċenti, minflok ma jwaħħal fit-tiggies tal-kuxjenza! Il-kuxjenza għandha tnigges, il min jipprova jaqla' l-inkwiet! Jien diħla nistrieħ ma' wliedi u ħallih iħabbat jekk irid! Min m'għandu ġnub, jitfa' l-ewwel ġebla, ħa mbagħad naraw ta' liema ras tinkiser! Dawn it-tip ta' konverżazzjonijiet kienu saru ħaġa ta' kuljum bejn iż-żewġ nisa, jipprovokaw kemm jifilħu lil xulxin. Kull waħda tistenna lill-oħra tagħmel l-ewwel pass. U fl-aħħar.

Ħalli ħabba tara x'għandna dalgħadu kollha xabja tojfu.
Mhux inbilli jaħslu l-ħwejjeġ ċertu nies, aħjar jaħslu ħassa ruħhom l-ewwel u qabel kollox. Aħjar ċerti nies jekk tista' ssejħilhom nies illi ħalħu lsieħhom minn dak il-valenu li għandhom f'ħalqhom. ċerta nies għandhom bżonn ħasla sewwa minn ġewwa sa barra u minn rashom sa saqajhom. Sa jgħidu ras minn ridu jħabbtu n-nies, ħa naraw l-arja mbagħad. Saħjar, għax laqqas tonxol bil-kwiet ma tista'. Ara mill-bitħa, l-bitħa nparlaw bl-addoċċ, hemmhekk ma nibżgħux, hemm il-ħitan x'jilqa', imma hawn bi tliet filati, hawn mod ieħor hawn! Gordu, ngħid hawn min qed jistiedinha dalgħodu? Iva, ħi, qed nistiednek, qed nistiednek biex turi li intix mara, mhux vaba bħal ma int int. Len, milli jidher int lili qatt ma rajtni u ma tgħid il-Għawli, hux? Imma smajtek, u smajtek tagħmel l-arja ma' wliedek. Żgur, imma x'insibhom żgħar! Tix tagħmel l-Santismu pjaċir u ma tiżlattattlix fl-affarijiet personali tiegħi int ma m'għandekx fuq ixtoqgħod tgħedha jew? Żgur, kieku l-ġemel kellu jraħ odobtu jaqgħu jmut sobtu ta' żgur għax tiegħek it-teħlili int ma ġbadx id-defes imnieħrek fejn ma jesafx, imma jiena mhix uliedek taqisni vava noqgħodlok, jien ma noqgħodlokx lilek! Iva, u x'minn għalik se tagħmel bħalek int? Ejja prova! Ejja prova ħa norik l-għela xi ssarraf! Ejja prova! Imma f'wiċċek se jibqa' ta', għax mhux se npaxxik jien! Good!
Għax paroli u sir ħażin għandna kieku, imma xejn aktar kollox vojt! Huwa laqlox li ġiegħli nkun qaxrek ħajja ja mara ħażina! Ejja prova ħelwa qaxxarni ħajja ħa norik jien! It's good! Tmur tgħidhomlu daw il-qassis meta tmur tqerr, tmur tgħidhomlu daw l-affarijiet ja mara ħażina ħlift naħsad u u s-saħħan fuq in-nies ma tagħmilx int! Hija mara ħażina nerġa' ngħidlek għax tniġi għalik u nigirfek. Iskow rinna għalek għajnek u ġoblok tikolhom. Maħmuġa, mor erja maħmuġa. Miċ għandek int għax kont għażżiż nidħol għandek. Imnalla Pietru tiegħek ma ikellimkom. Pietru tiegħek?
Mela Pietru tiegħek, Pietru jkun tiegħek meta tiżżewġax bħalissa m'għandek xejn tiegħek int ħnifnu bit mejta. Isma lejra ħirġa jowra int sewa ngħidlek jiena jowra int. Jien nejra lejk għandi għax ix nejru kol. Imnalla kien żewġi sablek raġel jiġbrok lilek. Isimgħu il-Valerie Village, imbagħad nitloq ħaddieħor jien Sir Valenou se jitvaleraw silsinek! Ejja, Sir Valenou se jenkom tibqa' kieku fuq l-ixkaffa x'laqqas raġel ma kellek ħila tkaxkar sa fuq l-artal! Issa jagħmel xi sena jużak u mbagħad jarmik għax għal hemm tajba int għal fuq il-miżbla! Ikun nistaq ta' kif immekek ikun nista' bħalissa!

Int miġnuna! Int miġnuna! Sewwa ngħidlek jien li int invażata b'seba' dimoni! Issa nurik il-mint garaħel fl-ixkun! Ħa jasal Pietru! Ħa tara mmurx ngħidlu ma' liema tip ta' miġnuna qed jgħix! Missni ħallejthom hawn fuq it-tfal u kellu kont tolqot lil xi wieħed minnhom b'rasek jien idur, ha miġnuna! Dakinhar,
Kont sibt lil Karmena qed tistennini qrib tad-dar tagħna. Dik l-inkargata għandek miegħek. Ara kif titkellem dwar l-ela tiegħek. Titkellem kif irrid kif jogħġob intom mhux li tridu qed tagħmlu ma jimpurtakom minn ħadd. Jekk ser tibda bil-kanta li tas-soltu ħa nitlaq il-ġewwa. Itlek pieti smani jekk tittevita xi disgrazzja fimt? Nisma, imma trid taqta' dal-paroli fil-vojt. X'nagħmlu aħna mhix biċċa tiegħek. Itlek pieti tismani fimt? Kar, neħħidek minn fuqi. Tajt dik l-għandek miegħek. Kar, jekk mhux se tħallini bi kbira se tkun. Għidlek dik il-maħmuġa l-għandek miegħek. Għadtlek niżżel idejk minn fuq qabel ma nagħmel xi waħda minn tiegħi. Ara fżali darbohra bi kbira se tkun fimt. Tista' tgħidli xi xjafek inqala? Mara l-għandek miegħek għax laqqas martek ma nista' ngħidlek li. Jekk ser terġa' tibda bil-paroli fil-vojt, ħanitlaq lem. Dik dan għadu tefat li fl-ixkul tal-ġiġarrati biex toqtolni. U inti ma miltila xejn naħseb. Ħbita bżax darb'oħra bi kbira tkun. Xi tgħid din il-giddieba?
Xi li tħaff iħarref kontrija din l-ilsien tal-lifa? Le, li dħol 'il ġewwa.
Int giddieba int, int mara ħażina. Dik dalgħodu pprovat toqtolni b'daqqata fl-ixkun! Int ma xbajtx tnassas kontrija ma' kulħadd, anki ma' Pietru tiegħi ġej tnassas issa, ma taħmilhomx għalhom kuntenti jaqgħu n-nies int!
Le, li dħol 'il ġewwa. Inti li llejla taħsibha tal-ġebel jaqaw, tippretendi li toqgħod mintiża ma' kull nifs li tieħu u ma tkelmekx? Int smajtnix qed lek Pejtux? Għan-nagħa ma qatlitnix dalgħodu dik, mur itla' fuq il-bejda ta' Meħġieġ mal-art! U int m'għamiltilha xejn?
Insomma, Pit, issa inti taf u r-responsabbiltà ħa nitfagħha fuqek! Ara, jekk għandek xi ħaġa xi tgħid mur l-għassa u għidha lill-pulizija għax issa xebbajtni! U mbagħad ngħidilhom aħna x'tip ta' persuna int! Idħol ġewwa lil. U hekk għamlet jaħħadba lili. Imma stennit sal-għada meta jien ma nkunx id-dar. U min jaf x'qaltilhom. Jien fejn kont naf x'ser jiġri meta tilgħab biex tmur l-għassa. Miskina, rehna tiegħu. Qatt ma bletni lil ħadd. U sabet li l-ġiċċuż taqbad magħha bħal qarnita biex jizzadu għini. Għax jgħabdu li ġnuna għadu għini.
Għax il-pulizija Kienet ħadet passi fuq ir-rapport li għamlet Carmena Grima u marru jfittxu lil Lela Buġeja d-dar. Imma din malli fetħitilhom, tant għamlet xenata kbira li spiċċat rikoverata fl-isptar tal-moħħ taħt osservazzjoni.

Pietru kien spiċċa b'qalbu maqsuma mingħajr l-għela. U ma seta' jniżżel din il-firda bl-ebda mod.
Il-Marija ja trid tagħmilha dik il-ħarba. Għadha ma tafx dik sa fejn nista' nasal jien meta xi ħadd jagħmel lid-deni.

Dak il-ħin żewġha ma kienx id-dar u għall-bidu saħansitra ssuspettaw fih, imma kellu alibi li kien qiegħed ma' xi ħbieb. Imbagħad, Pietru Grima ammetta kollox mal-Pulizija, li anke kieku stess, kellha diġà biżżejjed provi kontrih biex tipproċedi. Kien instema' jaħlef fil-pubbliku li ried jitħallas minn Karmena Grima u li kien lest saħansitra li jieħu l-forka. U bin Karmena stess raħ iwettaq dan id-delitt. Imma waqt il-ġuri bdew ħerġin id-dubji serji dwar jekk Pietru kienx f'sensih meta kkommetta dan ir-reat. Id-difensur tiegħu, l-Avukat Flores, biex isaħħaħ din it-teżi, ressaq provi li juri li fil-familja tal-akkużat kien hemm min kien isofri minn żbilanċ mentali u li l-akkużat stess fi tfulitu ma kienx meqjus bħala kompletament normali. Eddie. L-akkużat instab fi stat mentali tajjeb biex jgħaddi ġuri. Min kien jiddeċidieh dan? Din kienet deċiżjoni tal-ġurati. Jiġifieri li kien jiġri huwa dan. L-avukat difensur qajjem il-kwistjoni tad-demenza. L-akkużat jintbagħat għall-osservazzjoni fi sptar mentali. Il-Qorti taħtar tobba biex jagħmlu rapport fuq il-qagħda mentali ta' l-akkużat u mbagħad jibda ġuri b'disa' ġurati jinqraw ir-rapporti tat-tobba mill-istess tobba biss hija deċiżjoni tal-ġurati jekk l-akkużat ikunx fi stat mentali tajjeb jew le. Jekk, jekk, il-ġurati jgħidu iva, li ma ġarax f'dal-każ, jibda ġuri ieħor b'ġurati ġodda, din id-darba mhux l-istess ġurati, imma f'dan il-każ ġara li, Il-ġurati qatgħuha li da ma kienx fi stat mentali tajjeb. Issa, tgħid li din kienet tiġri ta' spiss? Qabel xejn irridu ngħidu li dana kellu, kif diġà ntqal, id-difiża ta' Ġużi Flores, l-Avukat Ġużi Flores li kien avukat mill-aqwa fil-kriminali, jiġifieri nistgħu ngħidu li għal dak iż-żmien da kellu l-aħjar difiża li seta' jkollu. Fl-imgħoddi din il-kwistjoni tad-demenza kienet titqajjem aktar minn tal-lum, b'mod speċjali fejn il-każ, jiġifieri prima facie jkun jidher li dan huwa dan huwa ħati. Mbagħad kien hemm eċċezzjoni, eċċezzjoni waħda, fil-każ tal-każ Ġo Żejtun li għad irridu nisimgħu aktar dwaru, fejn l-avukat qajjem dil-kwistjoni ta' demenza, ġifieri ta' mard mentali, fi stadju ħażin tal-ġuri għaliex kien diġà beda l-juri, u l-Qorti ma aċċettatx din il-kwistjoni tad-demenza u dana nstab ħati u għalquh. Irrid ngħid ukoll li dan intbagħat fi sptar mentali. X'kien jiġri? Dan kien jibqa' hemm għal għomru? Le, seta' ma kienx il-każ. Kien hemm min għamel, kien hemm każ partikolari fejn L-akkużat dam hemm kważi 70 sena ġo sptar mentali, il-famuż każ tal-Abbatini ta' Ħaż-Żabbar, kien għadu daqsxejn ta' tifel meta wettaq id-delitt, kellu sbatax-il sena, kienet il-prosekuzzjoni li qajmet il-kwistjoni tad-demenza, mhux normali li jsir dan. Għaliex kienet taf li dana ta' sbatax-il sena żgur li ma satax jieħu l-forka. Allura tqajmet l-eċċezzjoni ta' tad-demenza mill-prosekuzzjoni u dan għamel hemm mas-70 sena. Biss imbagħad kien hemm każijiet oħra fejn ma damux, damu forsi għaxra, ħmistax-il sena u wara t-tobba sabuhom tajbin u nħelsu. U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm f'din is-sensiela. F'ismi u f'isem Eddie Attard, jiena nsellmilkom u nistedinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna għal programm ieħor Delitti f'Malta.